maro leb ma wamaro wamaro ba. Ee, awobi me nget Bosme kikonygi pe twon muyaye gi mukora gi lumero, aa, awobi ni neno anyway, ee, anyimgi pe bene pe gigedo, gedo mo be peke ma gitye kede, aa, kono awobi ni bino ni, In mono tye nino mo ma in ikwanyo cene ci imiyo ira awobi me nget Bosme ni ogeti ot, ci pe gigedo ot? Calo an Steve, tye nino mo ma in ikwanyo cene imiya ni Steve, cito igeti ot ci pe agedo. Tye nino mo ma in ikwanyo cen ni imiya ni ce iyab ki business ci acito ci acito amato cenneko nyo ace atimo gi gin apat? Tye nino mo ma in imiya cen ni ni Steve ce iwil ingom ci acito atimo gi gin apat? Tye nino mo ma in imiya cen ni ni Steve citi itim ki jami maber pi anyimi ci acito atimo gi gin apat? Tye? Ikonya ki ngo? Imyero akony ango ma dong lebi i koma ki cac ki yet madwong adada? Ikonya ki ngo? Imiyo dong kony ango ita? Iweko dong anen kuman, ikonyo an ki ngo? Ci winy dong yet, winy dong cac, winy dong ngala, winy dong ngo, ee kono ngo, aa gukonye peke, ee nen nono ki i kome, aa latin-ni en ni, ee kono ngo ngo. En dong rom ma in dong itye wot ki adam ma i cingi dong mi wa en ya anen nono ki i kome ni itye wot dong ki cwinya ki tam ma atamo weng tye boti giri. Jami ma an atamo ki aneno nenona i anyima weng dong tye boti. Oweko dong jami ni weng ma in iloko itamo ni de tye lok ada jami weng konye pe aye inen nono twon muyaye twon mukora lubanga dong ocweya acel muyaye tye i koma lubanga ocweya dong atye mukora mukora cal jami ego ni tye i koma. ento gin ma i cwinya pat. Iromo nena ki i koma gin atamo pat. So ye tuko twatwal ki lok mapol olo twatwal i kom dano-ni kiweko obedi, kiweko obedi. Yet ki cac twatwal aa kiweko obedi. Ka onongo tye nino mo, omero mo nyo angani mo okwanyo cen dok omiya ci ace atimo gegen apat ba ci iyeta. Onyo wayo mo okwanyo cen omiya ci ace atimo gegen apat ci iyeta. nyo iwa twon mukoro akonye pe ee nen nono ee kono ngo ci iloko an atamo ni cena ati atiya ati mere moo bene koma pe omyel bed pe akwal akwala pien an pe amito cinga obed cing me kwo pe amito cinga obed cing me aram pe amito cinga obed cing me cing ma nyo obumo gin moni. A Amito ladit mono okwany gin moni ki cinge ka yaka omiya ka ati kwede ma nongo Lubanga goyo iye gum. Amito ngat mono okwany ki cinge ka yaka omiya nongo oneno ni myero ekonya ci okonya. Agamo ki yomcwiny koni miya matidi koni miya madit, koni miya mubedo nining? An ajolo agamo atiyo kede. Ento onyi Steve ocito okwalo gin angati moni, Steve ocito obumo gin angati moni, Steve ocito odeno gin pa ngati moni, an pe amito. Nyo Steve ocito oloko ki nying ngati moni ka gimiye gin moni, an pe amito. An myero ikwany ki cingi, ki tammi, ki yomcwinyi ka yaka imiya. Mono nongo pe atiyo. Ka atiyo, ikwanyo ki tammi pien atiyo oko, ci nongo myero imiya pien atiyo oko. Mone i tic kit me tic, ento ni kono okwalo akwala, ee kono obwumo abwuma, ee kono otimo citail moni ka wek onongo gin moni an ape iye. So pe dong iyeta tutwal wun luyek, pe dong icaya tutwal. An pe jamina weng myero akel i social media ci abin awaci an atye ki gin eni, atye kuman kuman, atye ki lutino kuman kuman, atye ki dako kuman kuman, atye ki jamina, awilo jami eni, agedo ot, ee kono atye ki ganga, awilo ngom kabedo kuman kuman. Eni pe obedo ticca me kelone i media. Pe obedo ticca me nyutone it in. Pe obedo ticca ni myero akel jamina bot in bedo calo gin in aye imiyo ita. Pien jamini dong jamina, twere tye bota. Pe dok pire tek me cito ka nyutone bot ngat mo. Myero obed bota. Pire pe tek ni anyuto i media it ngati mo. Pire pe tek ni myero acwal it ngati mo ni ja nen an atye kuman kuman pire pe tek. So yet ki cac ki ngo ei kono ngo an pe amito jenye dok bene pe amito ile malo. Amito ni kit ma Lubanga cweya kwede abed kumeno.

Lubanga en okelo an i lobo, dok bene Lubanga en bimedde ki gwoko an i yo mo keken. Kur wunyi ki i doga ka atye ka kok ni, Ngat ma mano man in pe icola, ee, ngat ma mano man okwanyo nyinga ki ka ma kibedo kumano man, ee, pi en otimme kumano man, okwanyo nyinga, oweko atye ka bedo kuman kuman, oweko an atye ka deno can, lok tye kuman kuman. Kur ki i dog an. Anyero anyera mapat.